Tuna in dar sarih leh tlem a nia. Hei hnahthil atangin Himalayan hi nung thei lova an lo phur thla a, chu chu an load a ngai dawn a. Uphurawm khawp mai a chhan chu an pick up lo hman hi a hnung leh sir hi engmah a hawn thei lo a ni. Bike a awm ang ang khianin a bike hi lak thlak tawp a ngai dawn a, chu chu pali lek chuanin tlemin hu phurum deuh sia thiante kan rawn phone a ahh an inlo kal dawn a kan nghak mek a ni umm. A hnung hi chu hawn theih se chuanin helai vel hi lak thlak thei mai tur a nia. Amaherawhchu chu hawng theih bawk si lova, hei tun ami he lam phei chu an spot bet tawp a mawni. A kilh thei tawh lo nge pawh ka hre lo. Pick up i hna thial a haw leh tur a ni bawk sia. Hei then thiante an lo thleng tan a tam deuh hlek a ngai ania chhan chu. Kan lak thlak zawn zawng kan lak thlak zawng hian a bike hi kan ti hmel him palang tih hlawm chiah a hnuai lampang engine vel thek hi a tauh palh chuanin a lo keh palh chuanin oil a leak ang tih hlawm se chuvang chuan hnehsawh deuh leka lak thlak ka ngai dawn a. Hi zana kan load kha hi start dawn thin a ni. A inthuai a inthuai ringawt a nih hi vawi lamah in a rit lungai thla ruh a. Video kan hmuh ang khanin self chu a inthuai thei a amaerawh chu a ri kha dik lo a ni a nih dan tur a ni lo a eng ber nge niang tih la hriat mai theih lo a engine chhung khi mi het emaw. ah block velah khianin dik lo deuh chu awm a ni. Eng pawh ni se ah cylinder head cover khi han hawng phawt ila, chu chu timing velte han en ila tin timing chain pawh han check dawn ila tah chuanin a hriat chhoh mai turah han ngai ila tha nge. Aw tanky kang dam zo che tunah khian chuanin khi mi zawh khianin. Cylinder head cover a chung cover ho khi kan hawng reh dawn a ni. Tuna kan herh khi he cylinder head cover hawn na chu nia khi mi ten khi ten leh eight ah heta piah lamah eight in a inkilh bawk a. Tuna kan herh lai mek khi ten size a nia. Kan sawi duh chu a slip duh khawp mai a. I Kimi ten het kilhna khi inzin a sat lai phei chuanin I Luz zawng hian na chet khu mi heta in kilhna chet khu a lo tla tel duh khawp mai mak khawp mai Himalayan bik hi chuan chu chu a slip tawh kha chuanin tight leh ka thei tawh thin lo va kha vang khanin oil a leak duh khawp mai a Kimi a cover a nat atang khianin oil in pass a lo na tawh si a. Chuvang chuanin cylinder het cover kan hawng dawn a nih chuan a theih hram chuanin han nghak dai hram hram ila, a daih lai a herh lova sat tak tak laia a sat deuh laia kan herh kha chuanin sawitlawng khanin ih heta ṭhet hi chhuak a chhuak duh lutuk a, tight slip ni lovin loose zawng khanin a chhuak duh a ni. Chutiang bawk chuan ih tight hunah pawh eh a sat deuh hnu a sat. Tlem a lo sat deuh hnu a kan tight pawh hian a slip duh khawp mai Himalayan bik hi khi mi head cover khi thu chu kan fimkhur nan ah kan insawi ve hrim hrim a ni a lo slip palh tawh chuan a buai thlak awl a leak duh bawk si a eh chu mai bakah siam that leh dawn chuan in head thread kha rebord tir a ngai thin a thread kha tlem in a man pawh a lo tam deuh a chhiat khatah hianin ihh an lak dan hi inang lo a ihh tlawm tak chu ni lo a ni chhiat siam that man hi tikin head cover hi kan hawng vek kan hawng a ten size khi ten size nat ho khi khi khi kan loose thla vek ang a chumi dawtah a lehlamah sawn eighteen pahnih in a inkilh leh bawk a chu chu kan loose thla leng a chuan ehh. Chumi kan lose vek zawh hnuah chuanin inkilhna awm leh ta pet cover kan tihah hian a inkilh leh bawk a, video hi kan tih lang ta chiah lo a, milo hrethiam hram ula aw khi cover kan hawng ta a, a khi timing change chu a lang a, valve spring tih te pawh a lang a ni. Chuan timing ah kan han dah chhin ang a, timing kan dah hnu khan. A dikem hetah engine emm a hnuai lam panga timing leh khimi timing enna timing khi a inmilem tih kha kan inleh dawn a ni. Timing hi a lo pelh palh deuh a maw tianga awm kha chuanin a nung thei ngai lo va, chuvang chuanin ih hmasa berah chuanin khati anga awm kha chuan timing a dah timing a dik nge dik lo kha check phawt a ngai thin a ni. Timing chu kan han check a, amaherawh chu timing chu lo dik vek a, chuvang chuanin ih khimi timing chain khi han check leh chhin dawn a, a dul deuh a ni timing chain khi, ih a chhan chu ih kan han lakthlak a, han hlan leh vel hian timing. Khimi timing chain han lan leh khi tlemin a sak deuh tur thin a nia. Amaherawh chu a awlsam khawp mai a timing chain a dul tawh chuanin chu chu timing chain dul leh dul loh hriat dan tha ber pakhat pawh niin ka hria. Timing han hlan dawn chen tlemin a sak ve deuh thin a. Khami sak ang kha awm lo a ni. Duh duang angin a hlan dawk nawk thawih a. Hi kha mi khi mi timing chen khi timing khi a dul do khi vang khi pawh khi ni mai thei a a ni lo mai thei bawk a eng pawh ni sela timing chen khi chu thlak hrim hrim a ngai tawh a ni a dul deuh tawh a ni khian timing khi hnuai lamah a pelh nge pelh lo an kan check leh chhin a hnuai lamah chuan a in bat tha khawp mai khi a hnerh kual khian in tuna timing chen khi khi khi khi. A che ve zel a, kan herh kual a, Kimi timing chain kan dawm khi a chet zel loh chuanin a hnuai lamah he timing chain khi in bat lo tih a hnuai lamah a pelh tih na a ni. Aw, timing chain khi kan thlak phawt dawn a, timing chain thlak dawn hian ih hemi magnet cover lampang khi hawng phawt a ngai, magnet cover lampang a nut size khi eight a ni aw, Kimi cover kilhna khi. khi kan loose vek anga chuan khi mi kilna khi size khi inang lova ih tuna kan loose lai tak khi a tawi ania ih self motor inkilhna khan chuan tuna kan loose leh chiah khi a sei leh a tuna kan loose hmasa kai khan in nakinah kan loose zawnah kan hriat ve theihna kan vawh pawm leh dawn a aw tuna mi pawh khi a sei leh bawk a. A sei khi pathum a awm a ni. Khi mi hnuai leh a ih eight size timing cover magnet cover sorry magnet cover kilhna khi a sei leh bawk a khi khi umm chuan a dang chu a inang vek tawh a ni a tawi vek ni chin a ka sawi pathum a sei ka tih kha kha mi chek a a sei a awm a a dang chu tawi vek a hriat pawlh awl ve khawp mai a ih khalai inkilh inkilhna lai kha A chhan chu a seizawng, a nat seizawng kha a inang lo a, nakin a vawp pum leh dawnah khanin han buai zeuh hi awl thin a ni. Han hriat chin loh chuanin Kimi sirte pathum inkilhna khi a sei a hmang bik a ni. Heia thilai ber a la hriat lo ti tak rawh. Hriat darh vek. Aw. Aw. Ni bo zawng ang deuh a la ni. Timing chain lak thlak dawn hian khimi magnet khi loose phawt a ngai a, khimi magnet kan a nut size khi eighteen a ni, chumi zawhah chuanin magnet pull lohin magnet khi kan la chhuak ang a, chumi chhung leh ah chuanin ah timing chain inpahna lai chu a awm a ni. Aw hei timing chen hi a fan nasa a fan nasa tawh khawp mai hei hei vang hian nung thei lo ni chuan party sar zawlh ten ngaihtuah mek a hmm, hetah hian awm a chu ngaih vau bawk kha ni aw hoi chei khual duam deuh mai kan nei a aw Mr. Puiteya Kan tools mamawh ang te lo ziak chhuak ula kan ngaihtuah dawn nia a ti bawk a ni. Timing chain thar thar kan rawn hlang a, amaerawh chu a la dik thei zan lo va, chuvang chuanin ih cylinder head hi kan down dawn a ni, valve vel kan check ang a, tin Chu mai bakah piston ring te pawh check tel a ngai dawn a. Chuan head cylinder head khi mi down dawng khianin hmun li hmun nga hmun ruk a nih chu a inkilh na. Aw tuna kan herh lai mek hi i twelve a nia ana size khi. Kimi chung a chhungah khianin hmun li a inkilh a, twelve size sin. Tin, a pawn lamah eight size sin a inkilh leh bawk a ni. Cylinder head down kan lo down ve dawn chuanin a nut size, a herhna size eh kan lo hriat duh takin aw tuna ka phawrh lai ngil mek hi. Khi khi twelve size a nia, sei tha khawp mai a nut. A bul chiah khian a inkilh bawk a, chuan a zawn ve ve khianin a inkilh leh bawk a ni ṭhut ses thauhin. Tichuan tension erawh khi thlawn tel ngai bawk ṭhin a, cylinder he dam dawn chuan ih khimi timing chain khi lo nawr rum mar vak zel a, thlawn a ti harh ṭhin a. Tension erawh thlawn dawn hianin a inkilhna thlawn hma hian. Khimi tensioner spring inkilhna nut bolt khi ten size a nia. Khi khi thlawn hmasa ka fu a, lo tuna ka herh lai mek hi khi khi loose det hmasa ila. A nih loh chuanin tensioner kan lak thlak tawh hnual loose kan tum chuanin cheh beh te lo ngai tawh thin a, a har duh thin khawp mai. Chuvang chuanin khimi inkilh beh lai khian han loose zauh ila, chumi hnuah a inkilhnaah khianin han thlawn thla leh ila, awlsam em em mai a ni. Thlun hnu pawh khan in kut khan her theih tawh mai a, a nih loh chuan players te nena han che be a, an lose leh ngei ngei tho khang a ngaih avang khan in vua leh dawnah khan in khimi kan lose thlak loh chuan in timing change hlan tawh hnu chuan in Tension kha vawh luh thei bawk si lo a, aw kan loose thla anga aw tun khi tuna kut kuta ka herh lai khi khi tikin kutkin a loose mai theih tawh a, kan thlawn lawk kha chuanin a theih tho a, aah hemi lakthlak hnua thlawn pawh kha a awlsam zawk nan eeh kei chuanin ka loose hmasa deuh zeuh zel ni kha lai kha, umm timing chain. kan la thlaliang timing chain thar kan rawn hlang a a dik mai khan an ring deuh a nia amawih erawh chu a la dik thei tlat lo mai imm timing chain lak thla dan khi tuna ka herh na ten size ah khian khi lock teh dum awm khi a in lock khi khi-- chhut phek deuh a, a loose mai tur khan e chuanin timing tikhin kan herh vur leng a, pahnih ah khian a inkel a ni, timing che ni aw chuan vawh luh leh dawnah khanin ehh kan tight hnual lawk leh kha a ni mai a, khi khi a tlak pal a la awm khawp mai a lock khi, khitia kut a dawm loh chuanin lehlam kan loose tawh a, kan loose tawh sir lehlam ehh kan loose leh Lai khanin a lo chhuah zawng khanin kan va dawm hman tawh loh chuanin a tlak luh chuan hetah magnet cover kha hawn that leh ngaia a hnanih thin a ni. Chuvang chuan a tlak hma a, han dawm keuh mai kha a tha a ni. Kut mawm loin umm kut a lo mawm tawh a dawm tel kha chuan dawm hneh kha a har a. Khian kan la thlah ah chuan Kemsaf tuna awm lai mek hi Kemsaf a ni. Chuan kan sawi eighteen a inkilh tel bawk kan tih kha cylinder head khat tuna mi khi nia then kata hian nut loose vek tawh a la thlawn thei miah lo tih hi khimi ei size khi lo loose theih nghilh vang hi ni thin a umm ribbon ho zero series ho a phei chuan a chhung lamah a inkilh daih a hriat hriat loh awlvet thei thin khawp mai. Chan chu hmuh tawh lo chuan inkilna a awm lo emaw tih mai kha a awl a, han lakthlak tum mai kha a awl thin a, lo sak ṭut zel a ni. Kikilus tel a ngai thin a SIC. Tin, a pial duh khawp mai khilai tuna SIC inkilhna lai kha. Chuvang chuan ring eight ṭha hman hrang kan tum dawn nia, vawi khat a pial tawh chuanin socket a leng bawk si lova, dal in a herh thei bawk si lova ring lo kha chuanin Chuvang chuan fimkhur dauh a herh a ngai thin ni, a pial lo turin. Umm, time chain khi siam that a ngai thin khawp mai a, cylinder he tlak thlak dawn hian mahni phei chuan a bawi thlak duh thin khawp mai. Chhan chu a lo tla lut daih ang tih hlawm bawk sia, a tlak luh a, khu lama lo pelh tawh chuanin han pawh dik leh hi bawi a lo a fuh. Lo lak loh phei chuan in pawh dik mai hial thin bawk sia khian cylinder cylinder head kan down a tun chuan khimi timing chain guard khi aw vei lampang zawk vei lampang zawk ami khi ehh lak chhuah ngai thin bawk a ni aw tuna kan zoom aw tuna kan-- phawrh lai mek khi khi khi kan la chhuak leng a, chuan block khi kan down tel nghal dawn a ni. A sak reuh khawp mai hnuai lamah lo in shoot tel a. Ahh block khi chu nat nat pahnih chian a inkilh a ni, ten size in ahh a sir pahnih ah khianin aw tuna mi ah chiah khian a inkilh a, khi khi ten size a ni a. Khi khi chu a pial at eight ang khanin. Chutiangin a pial mai mai vak lo. I herh pawh awl deuh zawkin ka hria a. Head nut eight kha a pial duh lutuk a vawikhat a pial tawh chuanin a buai thlak thin bawk sia. Chuan khi khi kan herhtlanga khi min kilhna khi Chum hi nuah chuan in block chu lak chhuah theih mai zel a ni. Inkilhna dang awm lo aw, block hi chu kimitep pahnih chiah khian a inkilh. Sawihtawng khanin aw block lak chhuah zawng pawhin timing che khi tla lut ang ti hlawm thin a. Tlak loh chuan magnet pen nena zuk lak chhuah leh ngai thin a, bul thlak duh thin. Chuan aw block khi min kilhnaah khian khi washer. Mozart te khi awm a, khi khi kan la kan lak chhuah nghal loh chuanin eh khi mi block kan phawi rual khianin a lo chhuak tel ve thin a, chu chu kan lo hmuh tawh mai loh phei chuan a lo per bo daih zel a, chuvang chuanin ih block kan chawi chhuah mah khianin kha mi Mozart te khan la chhuak zah vilh a, awlsam zawk mai bakah a bo duh lo zawk a ni, tlem in kan kar zauh ang a, block lak chhuah dawnin kar nat pawh a ngai kher chuang lo, kan kar vak chuanin Kimi block vel khi kar keh palh khi a hlawm thin a. Nun ngaihna a lo awm lo reng reng khi valve khi kan hmu em a kau vek khi ngaihna a awm lo. Piston ring hi chu a la ngaihdam thei deuh. Valve kha kau veka nun ngaihna a awm lo hrim hrim a ni.